Горнай улууһуттан Аҕа дойду Улуу сэриитигэр фроҥҥа ыҥырыллыбыт биһиги биир дойдулаахтарбыт сырдык ааттарын үйэтитэр уонна сэрии ыараханнарын тыыннаах туораабыт, хаан-уруу дьоммутун ахтан-санаан ааһар Горнай улууһа сэрии сылларыгар сэрэдэ ахсын дабаан араадьаннан тахсар биэрибитин саҕалыыбыт Аан дойдуну атыйахтаах уу курдук аймаабыт хара хуутун, кыа хааны үлүүйэлии сүүрүгүппүт ыар сиэртибэлээх Аҕа дойду Улуу сэриитэ кыайыынан түмүктэммитэ сэттэ уон биэс сыла туолла. Бу иэдээнэ аҕалбыт сэриигэ улууспут хас биирдии дьиэ кэргэнэ ыар сүтүктэммитэ. Уоттаах сэрии саҥардыы тэринэн эрэр кыра оройуоҥҥа өтөрүнэн өрүттүбэт охсууну оҥорбута. Нэһилиэктэрбит чэгиэн, кыанар өттө сэриигэ ыҥырыллыбыта, аҥаарыттан ордук киһибит сэрии толоонуттан төннүбэтэҕэ, атыттар бааһыран, эчэйэн төннүбүттэрэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии сылларыгар Горнайтан барыта аҕыс сүүс аҕыс уон алта киһи байыаннай чаастарга ыҥырыллыбыта биллэр. Ити ахсаан иһигэр отут-үс киһи атын оройуон дьонноро учууталларынан, онтон да атын идэлээхтэр үлэлии сылдьан барбыттар. Маны таһынан үлэ фронугар алта уон икки эр киһи уонна он биэс дьахтар баран үлэлээбиттэрэ биллэр. Аармыйаҕа ыҥырыллыбыттартан Түөрт сүүс аҕыс киһи сэрии хонуутуттан эргийбэтэх, оттон түөрт сүүс алта киһи, ол иһигэр үгүстэрэ араанньы инбэлиит буоланнар, эбэтэр ыалдьан, онтон сорохторо кыайыыны түмүктэһэн, демобилизацияланан кэлбиттэр. Сэрииттэн эргиллибэтэх дьоммутуттан сүүс алта уон аҕыс киһи сураҕа суох сүппүтэ биллэр Оройуон нэһилиэктэриттэн сэриигэ ыҥырыллыбыттар ахсааннара маннык: Бэрдьигэстээхтэн сэттэ уон сэттэ киһи, Мытаахтан сүүс уон икки киһи, Солоҕонтон сүүс үс киһи, Ньурбаҕанчынаттан уон алта киһи, Малтааныттан сэттэ уон түөрт киһи, Маҥаныттан сэттэ уон биэс киһи, Кировскайтан алта уон үс киһи, иккис Одунуттан сэттэ уон биир киһи, Октябрьскайтан алта уон түөрт киһи, иккис атамайтан сүүс сэттэ киһи, бастакы атамайтан алта уон сэттэ киһи, бастакы одунуттан аҕыс уон биэс киһи, кэлии дьон отут түөрт, барыта тоҕус сүүс түөртэн аҕыс киһи, бу иһигэр үлэ фронугар кыттыбыт алта уон икки киһи эмиэ баар. тыһыынча тоҕус сүүс Түөрт-он сыл бүтүүтүгэр оройуон киинин Бэрдьигэстээххэ оҥорон Мытаах нэһилиэгин Маай, Одуну нэһилиэгин Сиэрпэ, Кыһыл холкуостарын арааран Бэрдьигэстээх нэһилиэгэ тэриллибитэ. Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар нэһилиэк холкуостара дойду тылын бары үлэһиттэрин курдук үрдүк күүрүүлээх үлэни көрдөрбүттэрэ. Сэриигэ ыҥырыллан барбыт буойуннар оннуларыгар холкуос хаһан да бүтэрэ биллибэт ыарахан үлэтин оҕонньоттор, дьахталлар, саастарын ситэлик оҕолор толорбуттара. Оройуон киинэ буолбут Бэрдьигэстээх нэһилиэгин төрүт олохтоохторуттан барыта биэс төрт киһи Ийэ дойду көмүскэлигэр саа саадах туппута. Кинилэртэн сүүрбэ икки киһи эргиллибэтэҕэ, уон биэс киһи бааһыран, үс киһи ыалдьан төннүбүттэрэ, онтон уон түөрт киһи кыайан-хотон сэриини түмүктээбитэ. Бэрдьигэстээх нэһилиэгиттэн фроҥҥа барбыт дьоннор хорсуннук сэриилэспиттэрэ. Кинилэртэн Семен Павлович Павлов ордук аатырбыта Семен Павлов тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сыллаахха сэриигэ ыҥырыллан, тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон үс сыл саҥатыттан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыллаахха Прага куоракка сэриини түмүктүүр дылы сүүрбэ иккис гвардейскай фастовскай мотострелковай биригээдэтин иккис батальонун бастакы ротатын автоматчига, Разведчик, биэс төгүл араанньы буолан уопсайа сүүс отут фашиһы суох оҥорон, икки кыһыл сулус, албан аат үһүс истиэпэннээх бойобуой уордьаннарынан, хорсунун иһин, Берлини ылыы иһин, Праганы босхолооһун иһин мэтээллэрдээх, туйгун разведчик бэлиэлээх сэрииттэн эргиллибитэ Эдэркээн Проня Яковлев куттанары билбэт хоодуот сэрииһит этэ. Кини тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон үс сыллаахха ыҥырыллан уон үһүс гвардейскай кубанскай кавалерийскай дивизия төрт уон алтыс гвардейскай полкатын младшай сержана Польша, Венгрия, Румыния дэриэбинэлэрин босхолоспута. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыллаахха оскуолкаҕа таптаран, икки хараҕынан көрбөт буолан, тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыллаахха дойдутугар эргиллибитэ. Албан аат үһүс истиэпэнэ, Аҕа дойду сэриитин бастакы истиэпэннээх уордьаннарынан, хорсунун иһин мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Маай холкуостан барбыт Илья Васильевич Андреев Бойобуой суола Кыһыл Сулус уордьанынан бэлиэтэммитэ. Комсомолец Иннокентий Петров хамаандалыыр отделениета тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сыл кулун тутар ыйга Волковскай фроҥҥа инники кирбиигэ киирэн кырыктаах кыргыһыы уотугар түбэспитэ Үс суукка устатыгар барбыт уот силиэкэнниттэн отделение састааба бүтүннүүтэ өлөөн уонна бааһыран кэккэттэн туораабыта. Хамандыыр Петров соҕотоҕун хаалан баран, өссө икки суукка кыргыспыта. Кирбиитин өстөөххө туран биэрбэтэҕэ. Кини илиитигэр ыараханнык бааһыран эрэ баран, сэрии хонуутун хаалларарга күһэллибитэ Иван Михайлович Игнатьев арҕаа Украинанан Карпас хайаларынан сэриилэһэн Венгрия столицатын Будапеһы босхолоһон Австрия киинин Вена куораты босхолоһон Аҕа дойду сэриитин бастакы истиэпэнэ уордьанынан бойобуой үтүөлэрин иһин мэтээллээх сэриини түмүктээбитэ Иван Никифорович Наумов тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сыллаахха ыҥырыллан Смоленскай куоракка сэриилэһэн, Молотов куорат чугаһыгар Арҕаа фроҥҥа Ильмень күөлгэ сүүрбэ иккис хайыһар биригээдэтигэр сылдьан сэриилэспитэ. Кэлин контузия ылан Уралга обороннай суолталаах үлэҕэ сылдьан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыллаахха дойдутугар төннүбүтэ. Албанаат үһүс истиэпэнэ, Аҕа дойду сэриитин бастакы истиэпэнэ орденнарынан, боевой мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Николай Алексеевич Григорьев тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыллаахха ыҥырыллан Японияны утары сэрии кыттыылааҕа. Кини отут алтыс аармыйа тоҕуһуон бэһис стрелковай дивизиятын биэс сүүс аҕыһыан иккис полкатын үһүс минометнай ротатыгар сулууспалаабыта. Дойдутугар тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон аҕыс сыллаахха эргиллибит Аҕа дойду сэриитин иккис степенэ уордьанынан Германияны кыайыы иһин, Японияны кыайыы иһин, Хорсунун иһин тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биир түөрт уон биэс сылларга Аҕа дойду сэриитигэр килбиэннээх үлэтин иһин мэтээллэринэн наҕараадаламмыт. Михаил Егорович Саввин, тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн биир сыллаахха Кыһыл холкуостан ыҥырыллан, Харьков куорат туһаайытынан сэриилэһэ сылдьан, тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн икки сыллаахха миинэ оскуолкатыгар хаҥас илиитин үлтү тэптэрбитэ. Өр эмтэнэн ити сыл дойдутугар эргиллибитэ. Албанаат үһүс истиэпэннээх Аҕа дойду бастакы истиэпэннээх бордьуннарынан наҕараадаламмыта Бэрдьигэстээх нэһилиэгин үс холкуоһа сэрии сылларыгар тыһыынча үс сүүс тоҕус уон биэс гектар бэриллибит сирдээх, сүүс сэттэ уон биир үлэһиттээх, сүүс отут сэттэ ынахтаах, икки үһүс сылгылаах, сүүс сүүрбэ табалаах, үс сибиинньэлээх кыра хаһаайыстыбалар этэ. Холкуостар биэһэн икки гектар бааһынаҕа бурдук ыһан, икки сүүс биэһэн алта сиэнтнер атыннык эттэххэ, биир гектартан түөрт сыылай тоҕуһуон икки сиэнтнер үүнүүнү хомуйбуттара. Биир гектартан сүүрбэ икки сыылай икки сиэнтнер хортуоппуй, сэттэ сыылай сэттэ сиэнтнер оҕуруот аһа хомуллубута. Сылгы, ынах биир төбөтүгэр түөрт уон үс сыылай икки сиэнтнер от бэлэмнэммит. Биир ыанар ынахха уонаҕас сыалай тоҕус сиэнтинэр сиилэс угуллубут. Оччолорго ынах сүөһү саха бородуута буоларынан, биир орто төбөҕө балай да аһылык бэлэмнэммит. Биир орто холкуостаах сылга тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биэс сыллаахха түөрт сүүс биэс үлэ күнүн аахсыбыта ити үрдүк таһаарыылаах үлэ буолар. Тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн биэс сыл түмүгүнэн, түмүгүнэн биир үлэ күнүгэр аҕа уон сэттэ грамм бурдук, икки жүз грамм эт, түөртэн биэс грамм сиикэй, арыы натураннан дохуоту аахсыбыттара. Үлэҕэ үрдүк көрдөрүүнү холкуос дьахталлара көрдөрбүттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн түөртэн биэс сылларга нэһилиэк холкуостарыгар сүөһү ахсаана тосту элбээһинэ хааччыллыбыт. Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар дойду Арҕаа уобаластарыгар, республикаларыгар тыа хаһаайыстыбалара үлтүрүтүллэн, Бүтүн Союзтааҕы коммунистическай партия киин комитетын дьаһалынан ССРС Илин регионнарыгар уонна Орто Азия республикаларыгар сүөһү ахсаанын элбэтиигэ туруоруллубут сорук ситиһиилээхтик толоруллубутун сэмэй мэктиэтэ буолар. Бу сылларга Кэтэх көмө хаһаайыстыбалаах ыаллар сүөһүлэрэ лаппа аҕыйаабыта, онон холкуостаахтар олохторун таһыма холкуос үлэтин түмүктэриттэн быһаччы тутулуктаммыта, үлэҕэ хонтуруол уонна күһэйии күүһүрбүтэ. Билигин санаатахха, өстөөҕү кыайыыны Хааччыйыы итинтэн атыннык дьаһаллара сатаммат этэ. Нэһилиэк холкуостарын ити сылларга үөрэхтэрэ суох эрээри үлэни сатабыллаахтык тэрийэргэ сахалыы олус мындыр толкуйдаах, үлэлэригэр үрдүк эппиэтинэстээх салайааччылар Семен Семенович Прокопьев, Егор Александрович Тарасов, Гаврил Николаевич Петров, Иван Николаевич Спиридонов, Лукя Иванович Максимов, Егор Андреевич Павлов салайбыттара. Кинилэр холкуостаахтар дириҥ ытыктабылларынан, махталларынан туһаналлара. Холкуостарга суот-учуот олус уустук үлэтин эдэр сааһыттан тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сылтан ыла олохтон көрүнэр диэри Гаврил Васильевич Осипов, Мария Ильинична Дьячковская үлэлээннэр холкуостар экономикалара бөҕөргөөһүнүгэр дьоһуннаах үлэни ыыппыттара. Биллэн турар, холкуостар үлэлэрин көрдөрүүтэ улаатаран, сылайары-элэйэри ыалдьара да аахсыбат быһаччы сүөһү үлэһиттэрэ, сылгыһыттар, табаһыттар, булчуттар, хонуу үлэһиттэрэ күүрээннээх, үрдүк таһаарыылаах үлэлэринэн хааччыйбыттара. Ол курдук сүөһү үлэһиттэрэ Николай Васильевич Андреев, Фекла Ивановна Андреева, Анна Николаевна Данилова, Прасковья Алексеевна Данилова, Анна Павловна Жиркова, Евдокия Савична Степанова, Ирина Михайловна Дьячковская, Сава Николаевич Михайлов, сылгыһыттар Василий Семенович Павлов, Федот Иванович Осипов, сэрии бэтэрээнэ Илья Иннокентьевич Максимов, Иван Константинович Федоров, булчуттар Михаил Матвеевич Дежковскай, Никон Нестерович Максимов, Семен Семенович Прокопьев Первый, Иван Гаврильевич Федоров, хонуу үлэһиттэрэ Илья Николаевич Данилов, Гаврил Касьянович Исаков, Семен Павлович Максимов, Михаил Егорович Саввин, Дмитрий Нестерович Максимов, уонна да атын туруу үлэһиттэри ааттарын дириҥ махталынан, ытыктабылынан ааттыыбыт. Кинилэр сэрии саҕана аас-туор олоҕу аахсыбакка, туох баар күүстэрин, дьоҕурдарын холкуостар үлэлэрэ тупсарыгар уурбуттара. Бэрдьигэстээх нэһилиэгин сэрии саҕанааҕы докумуоннара харайыллыбатахтар. Арай тыһыынча тоҕус сүүс түөртөн биир түөртэн икки сылларга Сэбиэт отчуота уонна тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн биир сыллааҕы нэһилиэккэ ыытыллыбыт сиэссийэ алтыс боротокуола тиһиллибит. Ситэтэ суох да буоллар отчуоттан билистэххэ Бэдьигэстээх нэһилиэгэ хабан олорор сирэ-уота татым эбит. Илинтэн арҕаа баара эрэ түөртэн биэрэстэ, хотуттан соҕуруу отут үс биэрэстэни тайаан сыппыт. Нэһилиэккэ Маай, Сиэрпэ, Кыһыл холкуостаахтар аҕыс уон түөрт хаһаайыстыбанан түмэн, үс сүүс төрдүн тоҕус дууһалаах үлэлээн, хамсаан олорбуттар. Итинтэн холкуос производствотыгар үлэни кыайара сүүс биэс анаҕас киһи учуоттаммыт, онтон эр киһитэ аҕыс уон тоҕус, дьахтара алта уон тоҕус. Бэрдьигэстээх нэһилиэгин Сэбиэтин председателинэн Илья Алексеевич Куприянов Сэкирэтээринэн Александра Васильевна Степанова тоҕус депутат састааптаах үлэлээбиттэр. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн төрдөн биир сылларга үс холкуоска саҥа дьиэҕэ сүүрбэ холкуостаах көһөн киирбит. Маай холкуоска саҥа тутуллубут дьиэлэр хаачыстыбалара суоҕа ыйыллыбыт. Бу холкуоска үс дьиэ үлэҕэ киирбититтэн бары билиитэ билиитэ суох былыргылыы көмүлүөк оһохтоохтор Ол иһин дьиэлэрэ олус тымныылара ыйыллар. Сиэрпэ, кыһыл холкуостар дьиэлэрэ хаачыстыбалаах, бары билиитэ оһохтоохтор, дьиэлэрэ ичигэһэ бэлиэтэнэр. Ордук сэрии буолбутун кэннэ уон икки эмээхсин, уон түөрт оҕонньор, биэс уон икки дьахтар дьиэ хотун өрөмүөнүгэр, сүөһү кыстыгар бары кыттыыны ылбыттар. Бэрдьигэстээх нэһилиэгин үс холкуоһугар иитэр сүөһү ахсаана уонна государственнай былааны толоруу маннык сыыппараларынан көстөр: үс холкуоһунан ынах сүөһү үс сүүс түөрдан, көлүүр оҕуһа сүүрбэ, сылгы сүөһү үс сүүс отут аҕыс, ити иһиттэн биэтэ тоҕуһуон аҕыс, көлүүр ат тоҕус уон үс, таба ахсаана сүүс отут алта, тыһыта түөрдөн буута отут биир, сибиинньэ ахсаана баара эрэ үс холкуоһунан сэттэ эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс түөрдэн биир сыллаахха сылгы уонна таба төрүөҕүн ылыытыгар государственнай былаан туолбатаҕа Кириитикэҕэ тардыллыбыт. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биир сыл түмүгүнэн үлэҕэ үрдүк көрдөрүүлэрин ситиспит, чиэһинэй үлэлэринэн холкуос баайын-дуолун хаҥатыспыт үлэһиттэр эбии төлөбүрү ылбыттар. Олор истэригэр ааттаммыттар Кыһыл холкуос үүт табаарынай фиэрмэ сэбиэдиссэйэ Александра Кирилловна Петрова, Ыанньыксыт Аграфена Ивановна Павлова, Маай холкуос үүт табаарынай ферма сэбиэдиссэйэ Семен Филиппович Степанов, бу холкуос ыанньыксыттара Матрена Васильевна Саввина, Анастасия Ивановна Осипова. Булгуччу үөрэхтээһин боппуруоһугар тыһыынча тоҕус сүүс түөртөн биир түөртөн икки сыллардааҕы былаан туолбут. Үөрэнэр саастаах оҕолор оскуоланнан бары хабыллыбыттар. Ол эрээри оҕолор алта, сэттэ биэрэстэлээх сиртэн сатыы сылдьан үөрэнэллэрэ сэмэҕэ сарыллыбыт. Холкуостар икки атынан хас күн аайы киллэрэн үөрэтиэхтээхтэр эбит, ону Маай холкуос ат көлө тиийбэтигэр сигэннээн оҕолору тиэйиини оҥорботохтор. Нэһилиэк үс холкуоһуттан иккитигэр дьааһыла аһыллан үлэлээбит. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыл тохсунньу уон күнүгэр диэри барыта уон биэстии үтүлүгү, туордан алта бэргэһэни, туордан аҕыс үтүлүк иһин, туордан сэттэ куллугуну, сүүрбэ биэс кээнчэни, биэс этэрбэһи, икки ис таҥаһы, биир тас ырбааханы, алта үһүс туордан аҕыс куобах тириитин туттарбыттар. Сайыам эбэһээтилистибэтин отут биэс тыһыынча сүүрбэ биир солкуобай толорбуттара ыйыллар Бэрдьигэстээх нэһилиэгин үс холкуоһа баар кыахтарынан, Ийэ дойдуларыгар көмө буоллун диэн аһынан эмиэ көмө оҥороллоро ыйыллыбыт. Ол курдук аҥардас тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн биир сыллаахха ахсынньы ыйга уон алта киилэ ынах, үс сүүс алта уон киилэ куобах этин, сүүрбэ икки киилэ чохоону туттарбыттар. Онтон холкуос уопсайыттан биэс сүүс түөртэн алта киилэ сылгы, Эттэ үс аҕыс киилэ ынах этэ, отут киилэ икки yüз грамм арыы туттарыллыбыт Бэрдьигэстээх нэһилиэгин үс кыракый холкуоһа сэрии саҕаланыытыгар ыыппыт үлэлэрэ кылгастык итинниктэр. Оччотооҕу кэмҥэ үлэлээн-хамсаан, эдэр чэгиэн ыччаттара сэриигэ баран, инчэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан баайдарын туолларын энчирэппэккэ, сыралаах үлэлэринэн фронт туһатыгар күүстэрин харыстаабакка, сэрии ыар сылларын туораабыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн биир сыл кыһыныгар аҕыйах ыйдааҕыта саҕаламмыт Аҕа дойду Улуу сэриитин ыар тыына балачча биллэн, бастакы сүтүктэр туһунан хомолтолоох суруктар кэлэн, аас-туор, олох хараҥа балыта саба халайан эрэр кэмэ. Санаа-оноо, хараастыы, харах уута аргыстаах, хаһан да бүппэт, кыайтарбат үлэлээх, тыа дьоно туойуллубут, хаайтарбыт курдук күннэрэ-дьыллара күннэрэ-дьыллара сатыылаабыттара. Оннук дьылы этэн эрдэхтэрэ буолуо, киэҥ көҕүс кыараабыт, уһун санаа кылгаабыт кэмнэрэ диэн. Дьэ, оннук кэмҥэ бытарҕан тымныы түһэн эрдэҕинэ эмискэ дьикти сонун ыал-ыалы тилийэ көттө: «Босторуопка буолар үһү, Бэрдьигэстээхтэн кэлбиттэр, илин ыалга көрдөрөллөр». Ити сурах оҕону-урууну уйгурта, оҕонньору, эмээхсини уҥа-хаҥас үктэннэрдэ. Киэһэ биэстэн оскуола томторуттан дьон-сэргэ илин ыалга фельдшерскай пууннаах буолан, эмиэ нэһилиэк биир киинин курдук бириниллэр сирэ Онно субустулар. Бостонуопкалара диэн Ньургун Боотур пьеса эбит. Ньургун Боотур оруолун Петр Чемезов, Туйаарыма Куону, Анна Степанова толорбуттара. Иккиэн да күөгэйэр күннэригэр сылдьаллара. Петр Николаевич бөдөҥө-сатаҥа, ырыата-тойуга киһи көрдөр-көрө, иһиттэр-истэ олоруох курдуга. Анна Николаевна туһунан улахан дьон Ити нууча аана кырасыабай да эбит, тырылыырдар улахан кыыстара, диэн сөҕө-махтайа кэпсэтэллэрэ. Ити кыһын Чемизовтаах Ньургун Боотурунан оройуон нэһилиэктэрин барытын кэрийбиттэр. Ама да ааспытын иһин ат таба, оҕус сыарҕатынан аччык аҥардаах бүтүн Горнайы кэрийиэх диэтэххэ, бука, тустаахтарга ыарахан суол эбитэ буолуо Аҕа дойду Улуу сэриитэ кыайыылаах түмүктэниитигэр ханнык да анал үөрэҕэ суох уолаттар, кыргыттар оччотооҕу икки хараҥаны холбуур ыарахан үлэттэн босхолоноот, ыллаан-туойан, үҥкүүлээн бэйэлэрэ да билбэттэринэн дьоһуннаах кылааты киллэрбиттэрэ. Петр Чемизовы, Анна Степанованы кытта сыанаҕа тахсаллара Анна Степанова Игнатьева, Марфа Кирилловна Петрова Ульяна Петрова, кэлин Александрова диэн араспаанньаннан киэҥник биллибитэ. Александра Барашкова, учуутал, Васильев диэн уол баара. Варвара Гурьевна Васильева, байаныыс Баһылайап Николай Гурьевич Васильев, бииргэ төрөөбүт бырааттара, бастыҥ үҥкүүһүттэр ахсааннарыгар Елена Матвеевна Мамаева баара. Культура уус-уран салайааччытынан норуот ырыаһыта Елена Черпукова үлэлээбитэ. Сэрии сылларыгар Бэрдьиэстээх оскуолатыгар директорынан Виктор Федорович Афанасьев үлэлээбитэ. Кэлин педагогическай наука доктора, профессор буолбута. Виктор Федорович маннык ахтар. Мин үлэлиир кэммэр сэрии буолан иитии-үөрэтии үлэтэ байыаннай бириэмэ ирдэбилинэн барбыта. байыаннай ирдэбил быһыытынан үчүгэйдик, туйгуннук үөрэниини сүрүн сорук быһыытынан турбут. Оскуола комсомольскай тэрилтэтин сатабыллаахтык таба тэрийэн, сикирэтиэйэ Курчатова, Шура Барашкова үлэлээбиттэр. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки, төрдөн үс үөрэх сылыгар он төрт учуутал үлэлээбит, икки үһүс Биэһэмбиэс үөрэнээччи үөрэҕинэн хабыллан, сыл бүтүүтэ икки сүүс отут биэс оҕо хаалан, сүүс сэттэ уон биир оҕо үөрэҕин түмүктээбит. Сыл устата оскуола библиотекатыттан оҕолор тыһыынча отут биэс кинигэни уларсан ааҕыылара бэлиэтэммит Тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн икки түөртүн үс үөрэх сылыгар үөрэхтээһин былаана тоҕуһун тоҕус бырыһыан туолбут. Байыаннай балаһыанньа буолан эдэр дьон сэриигэ баран холкуостарга ыарахан олох буолбут. Онон оройуоннааҕы ситэриилээх сэбиэт быһаарыытынан оскуола оҕолоруттан холкуостарга таһааран үлэлэтии боппуруоһа турбут. Сэттис-ахсыс кылаас оҕолоро холкуостарга баран суотчутунан, хонуу биригэдьииринэн ананан үлэлээбиттэр. Сайын устата холкуостарга сэттэ уон биэс оҕо уонна биэһэн алта учуутал үлэлээн, икки тыһыынча алта сүүс сүүрбэ биэс көлөһүн күнүн аахсыбыттар. Оҕолор сайын устата үүнээйигэ хоромньуну оҥорор түөрт сүүс сүүрбэ тоҕус моҕотойу, сүүс сүүрбэ түөрт күтэри, алта сүүс уон биир дьабарааскыны, биэс сүүс отут аҕыс куобаҕы бултаан туттаран, сорох оҕолор райпону кытта аахсан, сүүс солкуобай бириэмиэлэммиттэр. Биэһэн миэстэлээх интернат арыллан фронтовиктар уонна төгүрүк тулаайах оҕолорго учууталларынан, оҕолорунан үс сүүс алтан устуука ичигэс-таҥас хомуллан көмө оҥоһуллубут. Интернакка Кыһыл Армияҕа ыҥырыллыбыт фронтовиктар отут алта уонна он икки төгүрүк тулаайах оҕолоро учууталларын салалтатынан фроҥҥа көмө диэн икки төгүллээн сэриилэһэ сылдьар байыастарга бэлэх ыытыллыбыт Онно табах саппыйата уон түөрт, гимнастерка саҕата сүүрбэ биир, нособуой былатыак уон үс, ону таһынан испиискэ баар эбит. Сэрии сылларыгар интернат суолтата улахан этэ, саҥа арыллыбыт интернат хааччыллыыта мөлтөҕө, баара эрэ бэйэ оҥоһуута түөрт уон сэттэ мас орон, икки туумба, биэс остуол, уон ыскамыайка, аҕыс олоппос, икки ыскаап, отут сэттэ тэриэлкэ, Йордан икки ньуоска. Оскуола иитэр-үөрэтэр пособиета, туттар тээбириннэрэ эмиэ мөлтөҕө. Уон үс үөрэнэр предметтэри киллэрэн туран, сэттэ сүүс тоҕуон икки учебник, икки сүүс биэс анаручка, икки сүүс сүүрбэ алта харандаас, икки сүүс биир бөрүө, сүүс аҕыс уон түөрт чэрэниилэ иһитэ, Түөрдан биир сотор эрэһиинэ, сүүрбэ аҕыс линейка баара. История, география предметтэригэр икки глобуһу кытта отут икки сир каартата баара. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки төрдөн үс үөрэх сылыгар оскуола үрдүнэн алта уон аҕыс фронтобиир оҕолоро үөрэммит. Сэриигэ ыҥырыллыбыт история учуутала Аргунов, оскуола байанруга Новиков, Тохсус кылааһы кыл мүччү бүтэрээт, сэриигэ ыҥырыллыбыт Попов сэрии толоонуттан ыыталаабыт патриотическай ис хоһоонноох суруктарын оскуола оҕолорун иннигэр линейкаҕа дорҕоонноохтук ааҕаллара. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн үс төрдөн түөрт үөрэх сылыгар комсомол чилиэнигэр ылыы күүһүрбүтэ. Бастыҥ үөрэнээччилэр, актыбыыстар Данил Татаринов, Василий Филиппов, Мирон Кузьмин уонна да атыттар барыта он икки оҕо киирбитэ Комсомол сэкирэтээрдэринэн ахсыс кылаас үөрэнээччилэрэ Аленова Павлова үлэлээбиттэр Оскуола учкомун бэрэссэдээтэлинэн тохсус кылаас үөрэнээччитэ Христофор Тимофеев үлэлээн оҕолорго убаастанара Оскуола үс хаһыатын, илииннэн суруллар үс нүөмэр литературнай сурунааллары, он алта бойобуой листуктары таһаартарбыта, аҕыһуон сэттэ оҕону хабан, ырыа, уруһуй куруһуоктара тэриллибиттэрэ. Оҕолору биригээдэлэргэ тыыран оскуола түөрт сүүс кууб маһы бэлэмнэппит. Оскуолаҕа хайыһар куруһуогун ыытан бастакы миэстэни ылан, Ыбылыкыс райкомун грамотатынан, көһөрүллэ сылдьар Кыһыл Знаменынан оскуола наҕараадаламмыта. Оборона фондугар көмө күүһүрэн испитэ, Советская Якутия иккис танковай колонна тутуутугар үөрэнээччилэр биир тыһыынча түөрт сүүс солкуобай укпуттара, үһүс байыаннай сайын сурутуутугар чаас аҥарын иһигэр үөрэнээччилэр тоҕус сүүс уон солкуобайы оройуоннааҕы Госбааҥҥа укпуттара Оскуола военруга Кононов байыаннай кабинеты спортивнай площадканы тэрийэн, хайыһардьыт байыастары бэлэмнээн ыыппыт үлэтэ хайҕаммыта. Республикаҕа ыытыллыбыт хайыһар куруһугар ахсыс кылаас үөрэнээччилэрэ миэстэлэһэн, оскуола көһөрүллэ сылдьар кыһыл сынамяны ылбыта. Сэрии ыар судула тыа нэһилиэктэрин оскуолаларыгар охсууну аҕалбыта, учууталлар тиийбэттэрэ. Оскуолалар учуутала суох хаалар кутталлара үөскээбитэ. Оскуола биир да күн үлэни тохтотуо суохтааҕа кытаанахтык ирдэнэрэ. Онон оскуола оҕолоруттан сыыйан, учууталларынан ыытыллар сорук турбута Учуутал тиийбэтэ ураты балаһыанньа этэ, сэрии сылларыгар Бэрдьиэстээх орто оскуолатын үөрэнээччилэрин фроҥҥа көмөлөрө, үчүгэй үөрэхтэрэ, актыыбынастара Ийэ дойду көмүскэлигэр сылдьар дьоммутугар күүс-көмө, өйөбүл буолбуттара. Матырыйаал Бэрдьиэстээх нэһилиэгин олоҕун-дьаһаҕын, уруккутун, билиҥҥитин кэпсиир икки тыһыынча уон сыллаахха бэчээттэммит Бэрдьиэстээх Кинигэттэн Майкл Косс бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьыбыт Терентий Капитонов, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Василий Стручков, Николай Петров, Саха Республикатын норуотунай поэта Сааба Тарасов ыстатыйаларыттан ылылынна.